ר' יוסף ראפאפארט און דאקטער שלום בערגער, א דאקטער אין דזשאנס האפקינס אוניווערסיטעט און שפיטעלער אין יענעם געגנט. האט הנאה. איך האב געוואלט אינדערצייט, עס איז די לעצטע אודיציע פונעם אידישן קול אין די טעג פארן האפענטליך סוף פון אונזער צייט מיט פרעזידענט טראמפ ווי אונזער פרעזידענט איבער אכט טאג, שוין ביי דער צייט וועט שוין זיין א נייער פרעזידענט, האפענטליך אין א גוטע שעה, דזשאו ביידען, פרעזידענט עלעקט, פרעזידענט דער וועלט. אבער איך וויל מיט אייך אביסל ארומרעדן די היינטיגע בנינים, דאס היינטיגע מישא גאס אין וואשינגטאן די סי, איז ווער עס וויל נאר אנשליסן בדרך כלל פארבעט איך אלעמאל שלום בענפעלדן צו געבן אן אריינפיר צו מישא גאס די לעצטע עטליכע חדשים איז שלום בבקשה. אן אריינפיר?
אריינפיר צו משוגעת?
גרינג אריינצופירן, איך וואלט געוואלט בעסער ארויספירן פון דעם משוגעת, אבער דאס דער משוגעת פון לעצטע פון לעצטע וואך איז אינגאנצן, נישט אינגאנצן א נייע זאך. ס'האט זיך, די וואלקנס האבן זיך שוין געקליבן און פארטונקלט א לענגערע צייט. אפילו אין די וואלן פון צוואנציג זעכצן געדענק איך ביי דער דעבאטע צווישן טראמפ און הילערי קלינטאן האט ער אפן געזאגט אז ער וועט אננעמען די וואלן בלויז אויב ער וועט באשליסן אז זיי זענען געווען אפן און דאס הייסט בלויז פאקטיש בלויז אויב ער וועט געווינען. כ'האב געטראכט, א מענטש האט אזא חוצפה צו זאגן אז אז ער וועט נעמען די וואלן בלויז אז ער וועט באשליסן אז אז זיי זענען גוט און אז ער וועט געווינען, איז עס שוין געווען א סימן אז אונזער סיסטעם אין אמעריקע איז אויף צרות, טאמער ווערט ער דערוועלט. און ער איז דערוועלט געווארן, און פון דעמאלט אן צוביסלעך האט ער גענומען אונטערגראבן די אמעריקאנער טראדיציעס פון דעמאקראטיע. מיר זענען א רעפובליק גיכער ווי א דעמאקראטיע. מיט דעם מיין איך אז לאמיר זאגן אין דעם סענאט האבן צוויי שטימען יעדע שטאט, צו ס'איז דארט דא ווי אין ווייאמינג איך ווייס זעקס הונדערט טויזנט מענטשן צו אין קאליפארניע וואס איז פֿערציק מיליאן מענטשן, וואס איז דאס פאר א דעמאקראטיע? און אויך מיט די אזוי גערופענע דזשערימענדערס ווי מען צוטיילט די ראיאנען פון די וואלן אזוי אז עס זאל אויסקומען פונקט ווי איין פארטיי וויל, אבער פון דעסטוועגן האבן מיר געהאט דעם געפיל אז אונזער דעמאקראטיע איז א סאלידע. אבער מיט טראמפ איז געווארן ווייניגער און ווייניגער זיכער און ער האט מער און מער נישט נאר געהעצט און געזידלט זיינע קעגנער נאר ער האט פארשפרייט כל המינים באבע-מעשה'ס און די פראבלעם איז געווען וואס מען האט אים געגלויבט. מיליאנען מענטשן און ווי מיר זעען אין די פון די לעצטע וואלן פֿיר און זיבעציק מיליאן מענטשן האבן געשטימט פאר אים ניט געקוקט אויף דעם וואס זיינע זיינע באבעמעס און זיינע ליגנס זענען קען מען גרינג באווייזן אז דאס זענען אז זיי זענען נישט אמת און דאס האט נישט געהארט זיינע נאכפאלגערס. מילא ווען זיינע נאכפאלגערס וואלטן געווען לאמיר זאגן א וואס מען רופט אויף ענגליש א פרינדזש גרופ, אבער א קליינער מיעוט, אבער ניין זיי האבן א מיעוט דאנקען גאט אבער א גאר גרויסער מיעוט און זיי האבן אים געגלויבט וואס ער האט נישט געזאגט און מיר האבן נאך גוט אפגעשניטן. וואס ער איז נישט דערוועלט געווארן א צווייט מאל. מען דארף דאנקען גאט וואס נישט נאר האט מען האט ביידען געוואונען כמה צרות, נאר וואס דער סענאט, אדאנק די וועלער פון דעם שטאַט דזשאָרדזשע, האבן מיר א דעמאקראטישן קאנגרעס, סיי די רעפרעזענטאנטן הויז סיי דער סענאט, און דאס האבן זיי זיינע נאכפאלגער נישט געקענט שלום מאכן מיט דעם, און דאס האבן זיי געוואלט באווייזן אז אין לעצטנס סך הכל האבן זיי די מאכט און קענען מען קען זיי נישט אוועקמאכן מיט די האנט. נו, דאס איז גענוג פאר אן אריינפיר, און איך וועל אביסל שווייגן. איך וויל מיך נאר שטעלן אויף דעם טיטל פונעם שמועס דא. די משוגעת אין וואשינגטאן איז אביסל פארפירעריש. נישט נאר די טיטל פון דעם פראגראם, אפילו די פארשטעלונג וואס מ'האט געזען לכתחילה וואס ס'קומט די פיקטשערס און די און די און אלע אנדערע מידיע קליפס וואס זענען ארויסגעקומען ערשט פון וואשינגטאן, און מען זעט דעם בחור מיט די הערנער, און די טויזנטער מענטשן וואס מאכן זיך אביסל טאקע משוגע, אבער אונטער דעם, און וואס קומען יעצט ארויס פארשידענע קליפס, דאס געווען ארגאניזירטע אנטיסעמיטן, ווייט סופרעמעסיסט, די פראוד בויס, היילי ארגענייזט, זייער זייער שטארק ארגאניזירט, דאס איז ווייט ווייט פון א משוגעת, דאס איז א פלאנירטע אויספלאנירטע ארגאניזירטע פוטש וואס זיי האבן פרובירט צו מאכן אין וואשינגטאן, סאו מיר דארפן אביסל אוועקגיין פון די טערמינאלאגיע צו זאגן אז דא איז געווען א משוגעת, ווייט פון המשא כה'ס, אן ערנסטע אויפשטאנד מיט די רעזולטאט פון הריגות פון אומשולדיגע מענטשן, ווי מיר האבן געזען, בפרט די צוויי פאליצאנטן. נו, איז מילד גערעדט אביסל ערנסטער ווי משא כ'ס, לויט אייערע טענה, איך נעם עס אן, איך שאץ דאס אפ, איז לאמיך הערן פון חיים וואלף. א דאנק מאיר. פאר מיר איז עס, וואס איז אינטערעסאנט איז לויט די טעמע די משוגעת, איך וואלט געזאגט אזוי ווי שלום ווי נאך אנטלויפן פון אזא מין משוגעת, אבער איך קום אוועק מיט מער פראגעס ווי איך האב אריין פיר ווערטער, מיינע פראגעס זענען באלד גלייך צום פונקט, יו נאו, ס'איז אזוי ווי חבר ראפאפארט זאגט, ס'איז אן אויסגעטראכטע גרופע וואס האבן אזוי געפירט צו אזא מין עק וועלט ווי מיר האבן גאט מורא אז וועלן מיר גיין ווייטער, אבער מיינע פראגעס זענען, יו נאו, צו די מענטשן, די זיבעציק אדער פיר און זיבעציק מיליאן מענטשן טאקע שפיגלען זיי זיך אפ אין טראמפ, ווייל ווען מען האלט פון אזא מין מענטש, און דאס איז, איך בין, איך זאג נישט מענטש אזוי פיין ווי ער, אבער אזא מין מענטש, איז עס איך פארשטיי נישט ווי זיי קענען האלטן פון אים. צו זעען זיי עפעס אין זיך וואס ער רעדט אזוי פראסט און פשוט, ווי ער רעדט צו די מאסן, עפעס האט ער געכאפט דאס פינטעלע מענטש אין אמעריקע פֿיר און זיבעציק מיליאן, און איך פארשטיי דאס נישט אינגאנצן, נאר אין אביסל. זיי מיינען ווייל זיי שפיגלען זיך אפ אט די וויפיל, מיינען זיי זיי אליין קענען אויכעט זיין א מין טראמפ, און רעדן אזוי ווי ער רעדט, און טוען אזוי ווי ער טוט, און האנדלען אזוי מיט די געשעפטן אזוי ווי ער, ווייל זייער לעבנס, לויט מיין מיינונג, איז געווען, איז זייער שווער, און גרויסע געלטער וועלן זיי קיינמאל נישט פארדינען ווי א טראמפ, אבער רעדן ווי א טראמפ איז גאנץ גרינג, און פארדינען וואס ער פארדינט פון אזא רעדע איז עס עפעס פאזיטיוו אין זייער נאטור, אבער זיי זענען נישט שלעכטע מענטשן אזוי, זיי זענען מענטשן וואס זענען אזוי אונטערן פראל, זיי זענען אזוי אראפגעדרוקט אין לעבן, איז ווי אזוי קען מען זיי דערהויבן אביסל צו א בעסערע לעבן זיי זאלן קענען זעהן וואס קומט פאר, דאס איז מיין ערשטע פראגע, יו נאו, די צווייטע פראגע פאר מיר איז אלעמאל איז איז יו נאו איך אלעמאל זאג מען דארף נאכלויפן דאס געלט יו נאו. ווי קומט די, פון וואנען וואקסן די פיס? געלט אלעמאל ביי מיר איז דאס איינציגע זאך וואס ווען מען לויפט דאס אלץ נאך אין קאנגרעס זעהט מען פון ווי זיי וואקסן ארויס, איז פאלאו די מאני, סאו אז מען לויפט נאך די געלט און מען זעהט פון וואנען די פיס וואקסן איז ווייסט מען מיט וועמען מען האט צו האנדלען, אבער קיין ענטפערס האב איך נישט, איך בין נישט אזוי קלוג, איך ווייס נישט ווי אזוי מען ענדערט מענטשנ'ס, זיבעציק מיליאן מענטשנ'ס מיינונגען, צו טראכטן אז אפשר איז עס נישט אמת און וואר וואס ער זאגט, אפשר איז עס סתם ליגן, און די געלט וואס געבט זיי זייער ליגן קומט פון פאקס ניוז, און זיי קריגן גוט גוט באצאלט געלט זיי זאלן זיין אנארכיסטן, איז ווייס איך נישט ווי אזוי דו וועסט אוועק נעמען געלט פון פאקס און פון די ניו יארק פאוסט, ווי אזוי קען מען זיי מאכן א גלייך פעלד מען זאל קענען שפילן אויף ביידע זייטן, נישט איינס איז בארג ארויף און איינס איז בארג אראפ, און צווייטנס אזוי ווי איך האב געזאגט שפיגלען זיי זיך אפ. מיינע פראגעס, כ'האב גארנישט קיין ענטפערס. נו איך האב אויך נישט קיין ענטפער נאר איך געדענק מיין באבע'ס א ווערטל וואס איז ווען מען פלעג איר זאגן אז עמיצער איז משוגע פלעג זי זאגן ער איז נישט משוגע ער מאכט יענעם משוגע. טראמפ איז נישט משוגע ער ווייסט וואס ער טוט ער ווייסט פון די טעלעוויזיע זיין גאנג קאריערע איז אלעמאל געווען א מין אנשטעל א מין אן אקטיאר פון און ער האט ווארט ווארט ווארט איך איך דארף זאגן אלץ אקטיאר איז איז איך נעם איך נישט אן אקטיאר אין דעם בעסטן נישט קיין אקטיאר אבער ער שפילט א ראלע אה יא. א שאן שפילער. א פארעם שפילער, יא. נישט קנאק, יא. דאס הייסט ער האט אלעמאל אין זיין טעלעוויזיע זיך פארגעשטעלט ווי א רייכער מאן, א קלוגער מאן, א דערפאלגרייכער מאן, און אזוי ווייטער, און די מענטשן וואס האבן געקוקט אויף אים האבן אין א געוויסן זין, ווי ער זאגט, זיך אפגעשפיגלט אין אים, זיי זיצן אדעהם און קוקן, זיי געווינען נישט קיין מיליאנען אזוי ווי אויף דער טעלעוויזיע, אבער זיי פילן זיך אין א געוויסן זין א טייל פון דעם. נו, ווער זענען די מענטשן? זיי זענען נישט קיין שלעכטע מענטשן, מערסטע פון זיינע וועלער און מערסטע פון די וואס האבן אים געגלויבט אויף זיין ערן ווארט זענען געווען, לאמיר זאגן, זיי זענען ווייסע וואס פון די נידעריגע שיכטן, די נישט די היי סקול דראפ אוטס ווי מען זאגט און אזוי ווייטער, יעדנפאלס נישט קיין געבילדעטע, נישט קיין פראפעסיאנעלע מענטשן וואס האבן געהאט א מין געפיל אז דאס איז זייער אמעריקע און זיי האבן א וויכטיגע ראלע אין אמעריקע אפילו אויב זיי זענען נישט אין די עליטע. און איצט די לעצטע יארן איז די נישט ווייסע מענער נאר שווארצע און פרויען און האמאסעקסואלן און אזוי ווייטער שפילן א גרעסערע און א גרעסערע ראלע און זיי פילן זיך אין א געוויסן זין פארגעסן, מען האט פון זיי געמאכט צונישט און זיי ווילן צוריק ברענגען די אמעריקע וואס זיי געדענקען אדער מיינען אז זיי האבן געדענקט און טראמפ האט עס זיי געגעבן אזוי צו זאגן אמעריקע פון מעיק אמעריקע גרעיט אגעין מעיק אמעריקע ווייט אגעין מעיק אמעריקע וואס איז געווען די אמעריקע פון זייערע קינדער יארן נו ער האט זיי געגעבן און זיי האבן אים געשטיצט און ער האט געפירט אמעריקע דארטן וואו ער קיין אייגענע אידעאלאגיע האט ער נישט געהאט ער איז בלויז געווען א פערזענליכקייט וואס האט וואס האט געוואוסט ווי אזוי מען רעדט צו דעם המון. און איך האב אויך נישט קיין ענטפער ווי פארוואס אזויפיל מענטשן האבן אים נאכגעפאלגט.
לאמיר הערן פון דאקטער זאַקאַרי שלום בערגער וואָס איז נאָרוואָס אָנגעקומען. ער איז אַן אַרבעטנדיקער דאָקטער און ער איז אָן דוטי אין דער צייט. אַ שענעם דאַנק פֿאַר געבן אונדז אַ פּאָר מינוט. דאָקטער בערגער, וואָס האַלט איר פֿון דעם איצטיקן משוגעת? און חבֿר יוסף ראַפּאָפּאָרט האָט מיר אויסגעבעסערט. ער זאָגט, ס'איז אַ סך ערגער און ערנסטער ווי א משוגעת. אה, דאנק פאר פארבעטן מיך. און איך האלט אויך אז משוגעת איז נישט ריכטיגע טערמין, ווייל דא האנדלט זיך אין די עצם יסודות פון אונזער לאנד צום באדויערן, אז אונזער לאנד פון די סאמע אנהייב פון די קאנסטיטוציע אן וויאזוי די וויאזוי עס פונקציאנירט די כח און די אנשטאלטן און די פירענדיגע די רעגירענדיגע אינסטיטוציען אין אונזער לאנד זענען באזירט אויפן יסוד פון ווייסע סופרעמאטיע איז נישט קיין גרויסע סורפריז אז אמאל פירט די ווייסע סופרעמאטיע מיט געזעצן שטילערהייט מיט פרידן און אמאל ברויזט ארויס די געוואלד און די רציחה אויף וועלכע עס שטיצט זיך די ווייסע סופרעמאטיע דאס הייסט די געוואלד לטובת, דו ווייסט אז סופרעמאטי איז נישט קיין נייע פענאמען אין אונזער נאציע, אין אונזער שטאט, פראן אנע שיעור אין אונזער געשיכטע, ראיאטן, ווייסע ראיאטן, לינטשערייען קעגן אפראמעריקאנע, טייל פון פריוואטע יחידים, אסאך פון יחידים געשטיצט פונעם שטאט, און אסאך פון די מלוכה אליין. יא, איז דאס איז, דאס איז סיי, ס'איז אין אונזער אויגן ניי, ווייל ס'איז לעצטנס געשען, איך האף אז עס איז פרישע נייעס ווייל עס איז מיר זענען נאר געציילטע טעג אפגערוקט דערפון, יא מיר האבן אלע געזען מיט די אויגן, אבער אין דער געשיכטע פון אמעריקע איז עס אן אנגייענדיגע זיך איבערחזרנדיגע פענאמען, איז איז וואס די דעמאקראטן זאגן אז און ביידן האט געזאגט למשל דאס איז דיס איז נאט אמעריקע דאס איז דווקא יא אמעריקע, יא עס איז א זיך איבערחזרנדיגע פענאמען. איז וויאזוי מען קען בייטן אמעריקא דאס צו מאכן דעמאקראטיש, איז דארט ליגט די הונט באגראבן, וויאזוי קען מען דאס טון, און וויאזוי קען מען זיך אנטקעגנשטעלן קעגן די וואס וואלטן געוואלט אונטערגראבן אבראגראבן אפילו די מעגליכקייט דערפון פון דעמאקראטיע. דאס איז די קלאפ. איך מיין אז דער דער טאג טעגליכער יוד אדער מענטש אויף דער גאס וואלט געזאגט אז מיר האבן קיינמאל נישט געזען אזא זאך אין אמעריקא, אפשר האבן מיר דאס נישט אבזערווירט, און אנדערע פארגלייכן דאס מיט בלעק לייווס מעטער.
איך מיין עס ווענדט זיך עס ווענדט זיך צו וועמען וועלכע טאג טעגליכן מענטש אויף דער גאס מען רעדט, יא א סאך מענטשן געדענקען ראסן ראיאטן אין אונזער שטעט, יא א א איז עס ווענדט זיך אין וועמען מען פרעגט. די דעמאנסטראציעס דעם זומער זענען געווען פון אן אינגאנצן אנדער פארנעם און כאראקטער. איז די וואס האבן ליב צו זאגן אז ביידע צדדים זענען גלייך, וועלן דאס ווייטער זאגן אפילו מען שטעלט אוועק די פאקטן. אבער איך האב זיך באטייליגט אין אזעלכע דעמאנסטראציעס דעם זומער, און מיר האבן זיך נישט אריינגעריסן אין רעגירונג בניינים און געשאסן און דערשלאגן און צעשטערט איז יענע פארגלייך איז ממש אנע גרונט. יא, עס איז נישט געווען למשל קיין שלאגעריי אויף פאליציאנטן, אזוי ווייט ווי איך געדענק. מען האט נישט דערהארגעט קיין פאליציאנטן. און ווען מען האט געזען ווי
פאליציי שלאגן און האבן געשלאגן און שלאגן ווייטער, מילא. איך וואלט אויכעט געפרעגט נאר וועגן די צווייטע אמענדמענט. זיי מענטשן דארטן האלטן אז איך האב א רעכט צו האלטן מיין רעוואלווער ביי זיך און איך דארף א איך מען טאר מיר עס נישט אוועק נעמען אבער אין צווייטן אמענדמענט מיר ווייסן אז ס'איז נישט געשריבן גלייך אז איטס ס'שרייט דארט און איך בין נישט קיין אדוואקאט אבער עס שרייט א וועל ארמד מילישע. דאס מיינט שוין וועל ארמד מילישע, איך מעג האבן רעכט.
רעגולעיטעד מילישע. אבער וואס מיר האבן געזען איז א מילישע, וועל רעגולעיטעד, וואס איז אריין און האט געהאנדלט פון סעדישאן. זיי האבן געוואלט איבערקערן אמעריקע, און וועלן מיר, נאך א פראגע, לויט שפיגלן זיי זיך אפ אין טראמפ, שפיגלען זיי דאס געלט, ווי ווייסט מען דאס געלט איז מיט די וועל רעגולעיטעד מילישע, און מ'האלט רעוואלווערס און מ'קומט אריין, איז ווי ווייט קען עס גיין מיט די רעוואלווערס אז זיי וועלן אויף דעם צוואנציגסטען יאנואר אפשר גיין אין מישיגען נאכאמאל אריין אין קעפיטאל און דארטן איבערנעמען נאכאמאל מיט רעוואלווערס?
מ'טאר נישט פארגעסן אז טראמפ אליין האט געזאגט מיי סעקאנד אמענדמענט פיפעל האט ער געזאגט אין טו טאוזענד סיקסטין ער האט ס'דא די סעקאנד אמענדמענט און ס'דא עפעס אזא מין סארט גרופע וואס הייסט סעקאנד אמענדמענט פיפעל ווער ווער זענען די איך וויל מאכן ס'אמת וואס. דאקטער בערגער האט געזאגט וועגען אז דאס איז אין אמת נאך אן אויסדרוק פון ווייט סופרעמעסי אין אן אנדער פארם צו איז דאס אין טולסא צו דאס איז אין די סיקסטיס רעיס ראיאטען אבער ס'איז אויך דא א גרויסע עלעמענט פון פון מענטשן וואס האבן א פילינג אוו אינעדעקוועסי און ערד און די רידזשעקשאן אוו עקספערטיז, וואס פארשטייט דער דאקטער? וואס ווייסט דער פאליטישן? איך ווייס פונקט אזוי גוט, איך קען אזוי גוט אפגאניסטאן ווי מיינע גרויסע גענערעלער, איך דארף נישט זיי פרעגן האט טראמפ געזאגט, און דאס ברענגט אריין א גרויסע צופרידנהייט אין מיליאנען מאסן מענטשן איך בין דאך אזא גרויס חכם ווי דער גרויסער גענעראל, ווי דער גרויסער דאקטער, ווי דער גרויסער הארווארד פראפעסער, איך קען אויך די אויסגלאטן אז, און בפרט אז מען טוט עס נאך אריינלייגן אין די אינטערנעט, אין די נייע סאושעל מידיע רעוואלושען, ווי יעדעמ'ס בלאג איז פונקט אזוי חשוב ווי די ניו יארק טיימס, וואשינגטאן פאוסט, זעמער אלע גלייך, איך שריי, דו שרייסט, און לאמיר זען ווער ס'קען העכער שרייען, איט גיווס, ס'געבט א געפיל פאר א מענטש, איך בין פונקט אזוי פאוערפול ווי יענער, און ער איז דער כלי, ער איז די וועסל טו ברינג דיס פארט, און איך בין נישט דא געקומען דא צו פארענטפערן די קשיות וואס מען פרעגט, ווייל די קשיא מוטשעט מיך שוין זייער לאנג בפרט אין מיין אייגענע קאמיוניטי, וואס איז די אטראקציע דא? וואס געפעלט דיר אין דעם מענטש? און ס'איז זייער שווער עס צו זאגן, אבער דאס איז לייגט זיך גרינגער פאר מיר אויפן הארץ, פון מענטשן וואס פילן פאוערלעס און ווערן אינטימידעיטעד פון עליטס אז ער פארשטייט אז ער פארשטייט פונקט וואס די גוטס ווי די שלעכטס. איך בין זיכער אז דער דאקטער עקספיריענסט דאס, ווי עס איז דא איינער געשריבן א בוך וועגן די דעפט אוו עקספערטיז, איך מיין ער איז א דאקטער, ער זאגט אז מענטשן וואקן אריין צום דאקטער און זאגן, איך מיין אז די ווייטאמין איז בעסער פאר מיר ווי דיינע רעצעפטן, לאמיך אפ, ער איז פונקט אזא מבין, וואס זאגסטו מיר? איך שטיי גלייך מיט דיר און ער זאגט מבינות פארן דאקטער, מסתמא האט איר עס אין אייער עקספיריענס עז וועל. יא, איך מוז אבער מחולק זיין וועגן די ראיאטן וואס זענען פארגעקומען, ווייל די וואס האבן זיך באטייליגט אין דעם זענען אליין די עליטע, זיי נישט די פארגעסענע, זיי זענען דאקטוירים, אוואקאטן, פראפעסארן, לערערס, יא, איינער, כ'האב געזען היינט אז ס'איז ארעסטירט געווארן אדער אפשר אריינגעבראכן געווארן פארן געריכט אן אלימפישע שווימער, יא דאס זענען די גאנצע קול ולך פון די אמעריקאנע געזעלשאפט וואס האבן זיך באטייליגט דא, דאס זענען נישט די פארגעסענע מענטשן, דאס זענען די מענטשן, און די גרויסע מיליאנערן, די קאוק בראדערס זענען נישט נאר מעוואט, אר אנעדיוקעיטעד, זיי נאו וואט זיי אר דואינג. דאס זענען מענטשן וואס פירן אן, זיי פירן שוין, דאס זענען מענטשן וואס זענען שוין די עליטע און פירן שוין אן, און זיי מיינען אז זייער אנפירערשאפט ווערט געסטראשעט, יא. און איך מיין אז דער די קריזיס פון עקספערטיז איז זייער אן אינטערעסאנטע און טיפע פראגע, ווייל די פראגע איז אין וואס באשטייט דער עקספערטיז? און דאס איז א נישט אזא לייכטע פראגע פון לינקס קעגן רעכטס, דאס איז א פראגע פון די אמת'ע פונדאמענטן פונעם געזעלשאפט און וואסערע ראלע שפילן די מומחים, און דאס האט איז טיפער ווי טראמפ און טיפער ווי די רעפובליקאנער דעמאקראטן, עס עס עס גייט אין וואס ווי אזוי וואס איז דער סטרוקטור פון א געזעלשאפט און איך וואלט געקענט רעדן זייער לאנג וועגן דעם און אבער אסאך מאל ווערט די עקספערטיז פארבונדן מיט דער פאשיזם טיאדאר אדארנא האט דאס ארום גערעדט יא איז איז מענטשן מיינען אז זיי פארשטיין א סטרוקטור וואס איז אונטער דער געזעלשאפט ווייל די געזעלשאפט אליין האט זיי פארראט. און אסאך מענטשן דרוקן אויס א בארעכטיגטע אומצוטרוי אין דאקטוירים, ווייל די מעדעצינישע סיסטעם האט פארראט אסאך מענטשן און אנטוישט אסאך מענטשן, איז אבער צו איז טראמפ אן אפרוף אויף יענער אומצופרידנקייט? איך מיין אז אפשר האט מען געמיינט אזוי, אבער אפשר איז אסאך פון דעם איז א פענאמען פון די עליטע וואס פארטיידיגט זיך אליין, איז ס'איז נישט דא קיין פארגאנגענע גן עדן וואו די עקספערטיז איז געווען בארעכטיגט און שלומ'דיג און און האט געהאט דעם פאלק אין זינען. דאס איז א אמביציע וואס מיר האבן ווי א געזעלשאפט, דאס איז נישט א פארגאגענהייט וואס איז פארשווונדן געווארן.
ריכטיג, אבער אויב איר וועט נעמען נאר אין קורצן זאגן, ווען ס'קומט צו למשל טרעיד פאליסי, און די פאפוליזם וואס ער ברענגט צום טיש, און וואס האט זיך ארויסגעוויזן איז אומ'מוצלח'דיג, ער האט נישט מצליח געוועזן אין קארעקטן די טרעיד דעפיציט, ער האט פשוט ארגער געמאכט די מצב. אבער זיין עקספרעשן, און אויב זיי קומען מומחים עקאנאמיסטן און זאגן וואס דו טוסט, דו לייגסט ארויף טעריפס, וועט גורם זיין ערגער וואס דו ווילסט אקאמפלישן, ער ווייסט נישט וואס ער רעדט דער עקאנאמיסט, איך ווייס דאך פונקט אזוי גוט ווי אים, איז דער רעספאנס פונעם ערנסטער קליינער ביזנעסמאן אין מישיגען, אדער די קאר פארטס דילער וואס ווערט וואס ווערט צומאלן פון די קאמפעטישן פון טשייניז פארטס, ער ווייסט נישט גארנישט, דא קומט א מענטש און זאגט מיר אז ער גייט בלאקן אלע סטיל אימפארטס און ער גייט ארויף לייגן טעריפס, דאס איז דער וועג, קומט א עקספערט און זאגט דאס וועט נאך מאכן די מצב ערגער, וואס פארשטייט אן עקספערט? איך ווייס בעסער. יעצט, און דאס חזר'ט זיך איבער אין אלע אינדוסטריס און אלע זאכן, אפילו ווען ס'קומט צו וואקסינס און רפואות.

דעטס מיי וויו, איטס אקעי.
דעס איז WUNR ברוקלין.
היי יוסף, קען איך, קענען מיר זיך אפשטעלען פֿינף מינוט מאקסימום אויף אויף וואס טראמפ און זיינע נאכפאלגער צווישן די חרדישע קרייזן, ווי אזוי איז דאס אנטוויקלט און ווי אזוי האבן זיי צום סוף רעאגירט אויף די לעצטיגע די לעצטע זאכן אין וואשינגטאן, דאס איז נאך א העכערע מדריגה. ס'איז פילפאכיג די ענטפער אויף דעם, אויף קאורס ס'איז דא א גרויסע פילינג פון לאס, פון פארלוסט, און פון פארלוירנקייט ביי אסאך מענטשן וואס האבן געהאט געקוקט אויף אים אז ער איז אז ער איז אזוי ווי א סארט אוו א משיח, ביי געוויסע מענטשן, ביי געוויסע עלעמענטן. איך קען אזויפיל זאגן אז די סופארט פאר טראמפ איז אביסל איבערגעטריבן אין די אויגן פון מענטשן וואס טוען אבזערווירן אונזער קאמיוניטי, אויף קאורס ס'איז דא די וואוטס און עס טעלס די סטארי, באט ס'איז דא אן עכטע פֿיר, סיי פאר די סעקיוריטי אוו סטעיט אוו איזריעל, און סיי פאר רעליגיעזע רעכטן, וואס איז עקסטריעמלי סענסעטיוו, מיר פערזענליך אויך איז עס עקסטריעמלי פערזענליך, אז ווער ס'איז ווער ס'לייגט צו אביסל הארץ זעהט וואס די פלענער און וואס די אפילו אפילו געוויסע געזעצן וואס איז אריינגעקומען אין אין קאנגרעס דורך די ליבעראלן אפילו קאנגרעסמאן נעדער די ריעלפא פראטעקשאנס וואס איז אריינגעקומען נאכדעם ווען די סופרים קאורט סקאליא דזשאסטיס דזשאסטיס סקאליא האט ממש פארמינערט די רעכטן פון די רעליגיעזע צו נאר מעשים צו נאר מחשבה און מעשים נישט די סמיט קעיס דאס האט ארויסגעברענגט אין די חרדישע וועלט א געפערליכע דעבאטע, אז דא קומען אריין די ליבעראלן און אלעס גייט מען אונז פארשרייבן, און זיי זאגן בפירוש וואס ס'גייט זיין, סאו ס'איז זייער גרינג דאס צו מעקסימייזן די פיער. מאכן די פחד פון פון די ליבעראלן וואס גייען אריין קומען וועט פארמאכן אלע אונזערע ישיבות, עס איז אויב אונז זאג מיר אז א פרוי קען נישט זיין קיין קיין רב, וועסט די נישט האבן קיין טעקס עקזעמפשן, די די ליבעראלן אר נאט אוט דער צו זאגן העי לעמי אשור יו, איך וויל דיר פארזיכערן ניין זיי זאגן נישט אזוי, זיי זאגן נאר די אלע געזעצן וואס מ'האט געמאכט ספעציעל צו באשיצן רעליגיעזע רעכטן זענען אפשר געגאנגען אביסל צו ווייט און מען דארף דאס אביסל באצוימען און געבן מער רעכטן פאר די פראטעקטעד מינאריטעטן און קלעסעס, סאו דאס איז גענוג צו ברענגען א פחד פאר מענטשן אז זיי זאלן האלטן די נאז און שטימען פאר אזא מענטש ווי טראמפ גענוג אן די מארדזשינס איים סעינג. אבער צו מיינט ער אז די לעצטע געשעהענישן האבן געמאכט אן אונטערשעיד ביי מענטשן צו אקצעפטירן זיי סוף כל סוף אז טראמפ האט פארשפילט? אבסאלוטלי, ס'איז דא אסאך מענטשן דרייען זיך ארום ווי מ'זאגט ווי המן נאכדעם ווען מ'האט אים אראפגעווארפן פונעם דאך, אווי וכפי ראש אזוי ווי ס'שטייט אין מגילה, אסאך מענטשן גייען אראפ גייען ארום מיט אראפגעלאזטע נעזער, איך קען דאך אפערן אז איך וויל זיי מנחם אבל זיין, אבער איט וויל טעיק א ווייל, ס'וועט נעמען א וויילע פאר מענטשן זאלן ריעלייזן וואסערע משיח שקר ער איז געווען. אבער זיי זיי זענען נישט צווישן די וואס לייקענען אפ אז ער האט פארשפילט אז דאס איז געווען גנבעריי. נא, דאס איז גאר גאר א מיעוט, כאטשיג איך טרעף מיך אן כסדר, איך גיי דאך אין שול יעדן טאג און און איך טרעף מיין משפחה, ס'איז זייער, מ'קען נישט ארויסגיין דא אויף די גאס אין א פלאץ ווי בארא פארק, און וויבאלד מיינע קאמענטס זענען פובליק, מענטשן שטעלן מיך אפ כסדר, ס'איז זייער זייער ווייניג מענטשן וואס זאגן מ'האט גע'גנב'עט די עלעקשאן, אבער ס'איז דא, ס'איז דא א געוויסע, געוויסע יחידים וואס דרייען זיך ארום און לאזן איבער וואטסעפפ מעסעדזשעס און מיט קבלה רייד, ניין, ס'גייט געוואר ווערן עס איז אלץ גניבה גזילה, עס איז אויסגעפאפטע זאכן, וועל דאס זענען די זעלבע מענטשן די אנטי וועקסערס און וואס האלטן אז מיט אויפשניידן אפאר קנאבלעך העט א קאוויד אוועקגיין, וואטעווער, יו קנאו דאס קיינד אוו. איך וויל פרעגן צו האט זיין פאליטיק לטובת ישראל געשפילט א געוויסע ראלע? עס איז זייער א גרויסע ראלע, אן עקזעדזשערעיטעד ראלע, און דאס האט אסאך צו טון וויאזוי וויאזוי נתניהו האט זיך אריינגעמישט אין אמעריקאנער פאליטיק, מיר אלע געדענקען ווען ער איז געקומען זאגן א דרשה פאר די דזשוינט סעשאן אוו קאנגרעס אן די הסכמה פון פרעזידענט אבאמא, און דאס האט, אויב איך קען איין קליינע זאך זאגן וועגן אידן וויאזוי אונז פילן מיר, און איך מיין אז עס איז נישט דווקא ביי רעליגיעזע אידן, אונז זעמער מער נישט פאר די לאנג טערם. וואס איז גוט פארן איד היינט, מארגן זאל זיך גאט זארגן. יעצט איז גוט פאר ישראל, פאר די סעקיוריטי אוו איזריעל איז גוט יעצט אזוי, לאמיר מאכן וואס איז גוט יעצט אזוי. העי, אפשר דאס נישט גוט לאנג טערם זיך צו קריגן מיט די דעמאקראטן, און די אפשר אמאל די דעמאקראטן צוריק אריינקומען אין מאכט, נו דעמאלטס וועט שוין משיח דא זיין ביז דעמאלטס, אבער יעצט איז גוט פאר איזריעל און איזריעל אליינס זאגט אז דאס איז דאס וועג, איר קענט נישט עקספעקטן פונעם עווערידזש מענטש וואס וואקט אויף די סטריט נישט צו זיין דאנקבאר, ער האט דאך געריקט דעם עמבעסי, וואס האט ער דען געטון? ער האט טשעינדזשד די פלאקארד אוטסייד, גארנישט געטון, אבער די אינטענשאן און די פילינג געבט פאר מענטשן א פילינג אז היינט איז גוט פאר אונז, אויפן מאמענט, בפרט רעליגיעזע אידן ווערן זייער אימפרעסט וואס איז גוט יעצט פאר אידן, קען נישט טראכטן, א איד טאר נישט טראכטן וואס גייט זיין נעקסטעס יאר, צוויי יאר ארום, צען יאר, עטס.
אבער דאס לאזט זיך מיר פרעגן, די פראגע איז ווי טיף זענען די מענטשן אויפן גאס וואס קענען נישט טראכטן אביסל ווייטער פון שפיץ נאז און זעהן אז די ענדע פון נאז איז דא און איך נעם דעם פלאקאט קאט פון תל אביב מען שטעלט עס אין ירושלים אבער מען שטעלט נישט קיין קלארע געדאנקען ווי אזוי ס'איז דא עפעס א פלאן עפעס א וועג ווי אזוי קען מען מאכן נישט א גאנצע שלום נאר לאמיר זיך שטעלן אויף איין טריט, לאמיר מאכן איין זאך בעסער, לאמיר מאכן איין געסל אביסל נענטער, לאמיר עפעס אויסטראכטן וואס וועט יא זיין אין די צוקונפט, עפעס וואס וועט האבן א גרויס גרויס השפעה אויף א פאלק פאר די קינדער און די אייניקלעך, אז מען קוקט נאר פון שפיץ נאז זעהט מען נאר שנאץ, וואס קען מען זעהן? לאטס מיך
לאטס מיך זאגן אזויפיל, אז עס איז דא עפעס א ענגלישע שפרעכווארט, נאובאדי אנדערעסטימעיטעד די אינטעלידזשענס אוו די אמעריקען פיפל. און אזוי ווי עס איז גויאיש זיך אזוי אידיש זיך איז דא אויך א אנדערע שפרעכווארט. א עוורידזש פערסאן, א געווענליכער מענטש, טראכט נישט טיף אויף א זאך, אלעס איז מען דארף האבן פרנסה, יו אר א דזשאב, די קינדער זענען אין שטוב, הערט אביסל נייעס אויף, יו גיוו מי טווענטי טו מינוטס איי גיוו יו די ווארלד, און דעטס איט. אבער מיטוואך, איבער א, פאר א וואך. צוריק מיטוואך האט מען געזעהן, נישט אז די וועלט גייט אונטער אפשר, אז מיר האבן געזעהן אויף די טעלעוויזיע און מיר האבן נישט געווען פארגליווערט פאר די אויגן און געקוקט און געזאגט ווי נאך איז דאס געווען מעגליך ס'זאל פארקומען אז מענטשן קעלן שרייען לאמיר אויפהענגען אונזער וויצי פרעזידענט לאמיר דערהארגענען אונזער ספיקער פון הויז פעלאוסי מ'האט זיך נישט דערשראקן? מ'האט נישט געקענט טראכטן אז אפשר אפשר קען מען עפעס טוהן?
אבסאלוט איז דאס איז וואס גייט יעצט פאר עס איז אפאר טעג אלט איך וויל אייך דערמאנען אז די הויפט קאנגרעסמאן דאס איז געווען די קאנגרעסמאן געטץ, געטץ איז היז נעים, אר מעט, פון פלארידע, איטס אנטיפא, איטס אנטיפא, איטס ניין ס'איז נישט געוועזן אונזער גוטע ווייסע רעפובליקאנער וואס האבן א שיינעם שניפסל, דיס אר ווייט פיפל, אנטיפא. און זענען דאך קאנקען מיט לאנגע האר, זענען דאך היפיס, לינקע, וואס רעדט איר? סאו אויב אויב זיי שפיגלען זיך אפ אין טראמפ, לויט מיין מיינונג, נארישן שכל, און זיי מיינען אז טראמפ קען דאס טוהן, איז עס אזוי ווי א רעאליטעט טעלעוויזיע פראגראם, קען איך דאס טוהן? אז ער קען אריינשפרינגען אין די בלאטע און ארויף אויף א רעדל און ארום קריכן אונטער א וויידל און אריין אין א שווים באסיין, קען איך דאס טון, סאו אז טראמפ קען זיין פרעזידענט און ער קען דאס אזוי קען איך דאס טון, אבער סדארף קומען עפעס צו א מאמענט ווען זיי וועלן זאגן. איך גלייב נישט אז זיי נארן זיך אז זיי קענען זיין ווי טראמפ אבער זיי מיינען אז ער איז א פירער. אז ער איז אויף זייער זייט, אויף זייער זייט קעגן קעגן די עלעמענטן וואס טוען אונז ארומשאפן, גיי יא מיט א מעסק, גיי נישט מיט א מעסק, זאג מיר נישט, איך פארשטיי נאך פונקט אזוי גוט, דער פרעזידענט זאגט אז ס'איז נישט וויכטיג, איך גלייב אים. איר לייגט אריין צופיל faith און צופיל געטריישאפט אז דאס פאלק און צו דאס אידן צו דאס איז גוים צו חרדים צו נישט איז מער טראכטנדיג ווי זיי זענען איר טראכט וואס זאגט איר צו א מענטש וואס גייט וויילן גייט שטימען אין נאוועמבער דעטס ווען די פאפולעישן פעיס אטענשאן טו יערס יו ווער סליפינג פאר יערס יו אר סליפינג, יו מעיק אפ יור מיינד, איר מאכט אפ וועם צו שטימען טאקע א וואך פאר די עלעקשאנס, וועל די רוב אמעריקע איז אזוי, רוב מענטשן זענען אזוי, מענטשן זענען פארנומען על המחיה ועל הכלכלה, יעדע איינער דארף ברענגען פרנסה אין שטוב, איטס דזשאסט בעקגראונד און אביסל נויז אין די בעקגראונד על הפאליטיק, איר פרעגט אזעלכע גוטע קראנטע שאלות פון מענטשן וואס זענען נישט דווקא אזוי אינטערעסירט אין די פיינערי אוו ליגעליטיס. איך בלייב אפטעמיסטיש אז אמעריקע און די מענטשן מוזן זיך דערוויסן. איך בלייב אפטעמיסטיש אז זיי זענען נישט אין ארונים, איך בלויב אפטעמיסטיש אז איך קען זיך נישט פירן קוקנדיג פון א פון די הויכע פענסטער אראפ אויף מענטשן, איך מוז זיין זייער פאר א פארגלייך מיט זיי, אז נישט האב איך נישט ווי צו וואוינען, איך מוז אזוי וואוינען. איך העל אייך זאגן, אביסל פארברייטערן וואס איר זאגט. איינע פון די מעלות פון דעמאקראטיע איז, און בפרט למשל פראטעקשאן פראטעקשאן אוו סיוויל סערוויס, עס קומט אריין א נייע מלך ווארפט ער נישט ארויס אלע די גארביטש קאלעקטער די פאליסמאן, זיין דזשאב איז פארזיכערט. וואס מיינט דאס? דאס מיינט אז ווי מער דעמאקראטיש און רעכטן מען גיבט פאר מענטשן איז נישט קיין נפקא מינה פאר, עס מאכט נישט קיין חילוק פאר א מענטש פון די סטריט וואס האט א דזשאב ווער ס'איז מלך, ווער ס'איז קייזער, אלעס בלייבט די זעלבע, די טרעינס זעלן פארן, מיין דזשאב איז פארזיכערט, די דאלער איז א דאלער, די וואלוטע וועט נישט גיין אין די ערד אריין. ווי מער סטאביל און דעמאקראטיש עס איז, איז די עלעקשאנס נישט קיין גרויסע חילוק אין מיין לעבן, מיין לעבן וועט ווייטער אנגיין. דאס איז אויב איך

קארטער איז פרעזידענט צו רעיגען איז פרעזידענט? ער רעדט אזוי ברייט וועגן די מעשים, מען דארף זיי פרעגן וואס זיי מיינען, ס'איז דא ליטעראטור, ס'איז דא מענטשן וואס פארשן די זאכן, איר ווארפט אלע אידן אריין אין איין טאפ, כ'מיין ס'איז נישט בארעכטיגט, מען דארף רעדן מיט זיי און פרעגן וואס זיי מיינען, אנשטאט צו זאגן אז עולם גולם, מען זאל זיי פרעגן.

האבן נישט קיין צייט, בפרט א רעליגיעזע מענטש.
איך האב נישט גערעדט אויף רוב מענטשן, מען דארף לערנען וועגן רוב. איים דזשאסט גיווינג מיי אימפרעשאן, פאר א עוורידזש חרדישער מענטש אדער רעליגיעזער מענטש דארף גיין ערב ובוקר, איך באלד דארף איך לויפן צו מנחה, און איך האב א שיעור אינדערפרי און איך האב א שיעור ביינאכט, און איך דארף לערנען מיט מיינע קינדער, די נאז איז ווען איך כאפ אריין ווען איך בין אין מיין קאר און איך הער עפעס יאר די בורדען איז טו מאטש טו נאו און וויבאלד.
דווקא פארקערט די לאסט אויף די מענטשן וואס איך קען וואס זענען מיינע פאציענטן וואס קענען נישט צאלן פאר העלט קעיר קענען נישט צאלן פאר מעדעצין האבן נישט קיין דירה געלט האבן קוים א דאך איבערן קאפ האבן נישט גענוג אויף עסן. האט ער געהערט אויף די רעדיא אז אבאמא איז שולדיג? און ס'זעצט זיך אים אויפן קאפ, אבאמא איז שולדיג אז איך האב נישט, אז מיין קאו-פעי איז צו הויך. ער ווייסט נישט אז, ער ווייסט נישט די איינצלהייטן פון אבאמא קעיר, וואס דאס מיינט פרי-עקזיסטינג קאנדישאנס. אסאך מענטשן ווייסן יא, ווייל זיי דארפן צאלן די פרימיומס. וואס מיינט איר? אסאך מענטשן פירן אויפן אייגענע הויט. אזויפיל ווייסט ער אז ער האט געהערט פון א דעמעגאג אויף די טאלק שאו אז אבאמא איז שולדיג. ווי אבוויעסלי אין סאמער א דיסעגרימענט, איך זאג אז רוב מענטשן, רוב מענטשן וואס איך קען און איך ענקאונטער זיי טעגליך זענען אומבאוואוסט ווייל ער איז פאריאגט און פארפלאגט, בפרט אן ארטאדאקסישע מענטש דזשאסט א ענד אונטו דיס. און ווילאנג ס'האט נישט געמאכט קיין גרויסע נפקא מינה אין זיין לעבן ווער ס'איז פרעזידענט ווער ס'איז מעיאר אוו ניו יארק, די גארבידזש געטס פיקט אפ.
אנטשולדיגט, פריער האט ער געזאגט אז די מענטשן זענען פארלוירן און זיי האבן נישט קיין האפענונג.
שור. איז אדער אדער.
אדער זיי זענען נישט.
סאו לעט מי דזשאסט קלעריפיי. די טראמפ האט געמאכט גאנץ א גרויסע ענדערונג אין די חרדישע וועלט אין די אז מענטשן זענען געווארן אסאך מער אינוואלווד אין פאליטיקס אין די לעצטע פיר יאר אין די לעצטע יאר אין אסאך העכערע לעוועל

איי נעווער הערד איטס טאטעלי ניו, ס'איז א נייע פענאמענען אז מענטשן זענען אזוי פאליטיזירט, איים סארי מיי וויו און איך בין א פאדקעסטער שוין פופצען יאר און איך האב ליסענערס און מענטשן הערן מיך אויס וואס גייט פאר אויף די וועלט אבער ס'איז ס'איז א ס'איז א.
חרדישע פירערס האבן נישט געזאגט מ'זאל שטימען אדער נישט שטימען פאר אבאמא. אז איך וועל אייך זאגען אז ס'איז א בושה פאר א רב אין א בית מדרש צו רעדן פאליטיקס. מיין גאנץ לעבן, איך בין זעקס און זעכציג יאר, איך האב נאך קיינמאל נישט געהערט אין א שיעור א רב רעדן פאליטיקס, נעווער אין מיי לייף, נעווער אין מיי לייף האב איך קיינמאל נישט געהערט וועמען זאל יא וואוטן, נישט וואוטן, נאו. אנטשולדיגט, קענען מיר רעדן וועגן פרייליכערע זאכן, וואס הערט זיך מכח דער מגיפה? שלום. וואס מאכט די חוליגאנער דעסק? עכט צו לאכט? און איך באקום איך באקום מיין איך באקום מיין צווייטע שטאך מארגן אינדערפרי מערצעשעם. מזל טוב מזל טוב. מזל טוב.
איך מיין אז אויב איך מעג ענטפערן אויף אויף מאיר'ס פראגע, דאס איז איז ביי מיר ברומו של עולם, ס'איז זייער וויכטיגע ענין ווער עס באקומט די וואקסין און פארוואס און וויאזוי מ'פארשפרייט די וואקסינען, און דאס איז ווי אסאך אנדערע עניינים וואס שייך אונזער רעגירונג און אונזער געזעלשאפט אינגאנצן פארדרייט און צובראכן און מ'לאזט אין קלעם די מענטשן וואס דארפן מערסטנס האבן די וואקסין און דאס איז א הארץ רייסנדיגע אמת ווי אסאך אנדערע זאכן די טעג. איטס טעריבל.
היינט איז ארויסגעקומען נייע רעגולעישאנס סיי אין ניו יארק סטעיט און סיי אין וואשינגטאן, האב איך טאקע אנגעקאלט די קליניק, יאפ, זיי טוען יעצט פארמולעיטן און מ'האט מיך שוין ארויפגעלייגט אויף די ליסטע, מ'האט געבן א אפוינטמענט עפעס יעסטערדעי. ברוך השם.
וואס איך קען נישט פארשטיין איז. לבריאות.
טענק יו.
לבריאות זיי, יא זאל זיין מיט מזל. איז פארוואס קריכט דאס ארויס אזוי פאמעליך און פארוואס איז זענען די טראמפ שטיצער מערסטענס קעגן דעם וואקסין און טראמפ איז אפילו ער ווייסט נישט אין וועלכע ריכטונג זיך צו בויגן ווייל ער קען זיך שטאלצירען ווייל אונטער זיין פירערשאפט איז ארויס אזוי גיך דער וואקסין אבער זיינע נאכפאלגער ווילען דאס נישט. ברידערשאפט אנטי עקספערטיז, דעטס די וועי איי סי איט. אבער דאקטאר בערגער פארן רעקארד קענט איר אונז פארזיכערן אז מיר האבן גוט גענוג און לאנג גענוג אויסגעפרואווט דעם וואקסין? איך מיין אז אז איך מיין ס'איז א ס'איז א זיכערע וואקסין, איך מיין אז טייל זאכן וועגן דעם זענען אומזיכער, אבער די די תוכית'ע פאקטן, די גרונטיגע פאקטן אז ס'איז עפעקטיוו און ס'איז זיכער איז איז איז זיי נישט אפצופרעגן. איך בין אסאך מער באזארגט וועגן פארשפרייטן די וואקסין ביי ביי די וועלכע עס דארפן עס האבן, ווי די זיכערקייט פון די וואקסין. שלום, קען איך דיר פרעגן, טאמער האט מען געהאט די מגיפה און מען האט די אנטי באדיס און זיי גייען אוועק און מיר קריגן דעם וואקסין, וועט דאס האלטן אז איר וועט, א מענטש וועט האבן מער אנטי, אדער ווייזן אנטי באדיס לענגער נאך א וואקסין, אדער עס האט מ'קען נישט. דו פרעגסט וועגן די מענטשן וואס האבן שוין געהאט קאוויד איינמאל און דערנאך באקומען? אה, איז א גוטע פראגע, איך ווייס נישט. איך האב געהאט עס און מיינע אנטי באדיס זענען געווען, זיי זענען אוועק, און איך האב געוואלט וויסן צו מיט דעם וואקסין טאמער קריג איך עס נאכאמאל וועל איך האבן די אנטי באדיס לענגער.
לענגער ווי אנדערע וואס האבן וואס האבן די לענגער ווי וואקסין?
איך האב, זיי זענען אוועק דריי מאנאטן נאך. אה, זיכער אוי זיכער לענגער ווי דאס ערשטע מאל, דאס איך מיין עס איז כמעט ווי זיכער אז לענגער ווי דאס ערשטע מאל, אבער ס'איז אינ אינטערעסאנט די פראגע איז לענגער ווי אנדערע וואס האבן די וואקסין אבער האבן נישט געהאט קאוויד פריער דאס ווייס איך נישט, יא. אקעי.
און שלום וואס איז אייער זארג וועגן פארשפרייטן דעם וואקסין? איר האט מורא אז ארעמערע מענטשן וועלן דאס נישט קריגן צוליב נאר דעם וואס זיי זענען אין די נידריגע קלאסן? יא, איך האב יא מורא אז די ארעמעלייט וועלן, ביי די ארעמעלייט וועלן ווייניגער פארשפרייט ווערן די וואקסינען. און אויך מענטשן אן דאקומענטן, מענטשן אין די בא'עוול'טע שיכטן, יא, דאס זענען צווישן מיינע הויפט זארגן וועגן די וואקסין.
יא, איך האב געליינט אין באסטן גלאוב היינט אז אין באסטן, מען האט געמאכט אן אנקעטע און נײַנציק פראצענט פון ווייסע און אזיאטישע זענען זיכער אז זיי וועלן זיך לאזן וואקסינירן, צווישן די לאטינאס פֿינף און זיבעציק פראצענט צווישן די טראמפ. דאס זאל מען מוחל זיין, דאס איז אן אנדער פראגע. יא, צי מ. יא, עס זענען, אבער עס איז א פראבלעם. פֿופֿציק פראצענט פון די שווארצע האבן געענטפערט אז יא זיי וועלן זיך גיין לאזן וואקסינירן. זיי געטרויען נישט די סיסטעם. זיי האבן מורא אז עפעס טויג דא נישט און מען וועט עקספערימענטירן אויף זיי אדער מען וועט זיי געבן אן ערגערן וואקסין אדער וואס, איך פארשטיי נישט, אבער ס'איז נישט בלויז קיין פראגע וואס ארעמע מענטשן וועלן נישט האבן קיין מעגליכקייט דאס. ביסט גערעכט, ביידע זענען פראגעס. און נאך איין סטאטיסטיקע פון אוהייאו האב איך זיך דערוואוסט אז זעכציק פראצענט פון די פון די קראנקן שוועסטער אדער די ארבעטער ביי מושב זקנים האבן געזאגט אז זיי וועלן נישט נעמען דעם וואקסין, ווי קען דאס זיין? איך האב צוויי זאכן צו זאגן וועגן דעם, ערשטנס אסאך פון די אנקעטעס זענען נישט גוט אדורכגעפירט און די ציפערן בייטן זיך מיט דער צייט און אסאך מענטשן ווערן מער אינטערעסירט אין די וואקסין גראדע איצט, יא די ציפערן בייטן זיך. צווייטנס, ס'איז אזוי ווי מיט יעדע מעדיצינישע זאך, מען מוז קומען צו מענטשן, פארשטייענדיג זייער זארגן און זייער פראגעס, און ענטפערן אויף זייער פראגעס מיטן לשון וואס מען פארשטייט און מיט מיטגעפיל צו זייערע זארגן, און ס'איז נישט איינס ס'איז נישט וואן סייז פיטס אלל, אזוי ווי מיט אנדערע מעדיצינישע זאכן וואו מ' באמיהט זיך צוצוגיין צו מענטשן וואס מער, דארף מען דאס אויך טון מיט וואקסינען, מ' קען נישט ארויפצווינגען אויף אלעמען מיט איין מאל, אזוי גייט עס נישט.
וואס האלט איר וועגן דעם וואס איך זעה, און איר זעהט עס מסתמא, איר זעהט עס מסתמא אויך אויף סאציאלע מעדיען, מענטשען זאגן אז דאס איז אלץ אדאנק ביל געיטס, און דאס איז צוליב געלט און מיר דארפן נישט נעמען וואקסינען ווייל דאס איז צוליב א דאס אדער יענץ א קאנספירעסי, צו דאס האט באמת געהאט אן השפעה אויף די אויף מענטשן אויף דער גאס אויף די טאג טעגליכע מענטשן. איך האב א קאלעגע וואס פלעג וואוינען אין באלטימאר, יעצט איז ער אין וויסקאנסין, ער איז א. א סאציאלאג ער הייסט דזשאש גראון און ער האט זיין טערמין איז א געזונטע אומצוטרוי אז מען באטייליגט זיך אין א סיסטעם וואס אין וועלכע מען ווערט בא'עוול'ט מען באקומט נישט וואס מען דארף מען ווערט דווקא יא אראפ באדריקט איז נישט נאר פארשטענדליך נאר אויך געזונט אויסצודריקן אומצוטרוי ווייל מ'האט בארעכטיגט א מורא אז יענער וועט דיך אפנארן, איז יא, דאס איז משפיע אויף די גאס, דאס פילט זיך אין די גאס, יא, איז מ'קען נישט מ'קען נישט בא'עוול'ען יענעם יארן לאנג און דערנאך קומען און זאגן, הא, האפ, מיר האבן א וואקצין, פרעט זיך אידלעך, יא, אלץ איז גוט. אזוי ווידער אזוי גייט עס נישט, מען פארשטייט נישט די אמת'ע לעבן ביי אסאך מענטשן אויב מען מיינט אז מען וועט סתם שטעלן א פרייליכן פנים און לויפן באקומען די וואקסין ווייל די פירנדיגע כוחות זאגן אז ס'איז כדאי.
איז וויל איך פרעגן א גרינגערע פראגע, ווי אזוי מאכט מען שלום צווישן די דעמאקראטן די אַכציק מיליאן און די זיבעציק מיליאן רעפאבליקאנער. שלום.
איי מין ס'איז נישט דאס איז נישט אן אטמאספערע פון פון שלום דאס איז אן אטמאספערע פון ווילען באזיגען די פאשיזם מ'קען מאכען יד אחת מיט מענטשען וואס שטיצען די זעלבע פרינציפען. און איך האב היינט געקוקט סי-ספען, וואס איז געווען א טעות, אבער איך האב היינט געקוקט סי-ספען און געהערט די רעדעס אין די אימפיטשמענט הירינגס, און גאט צו דאנקען האב איך זיך צוגעהערט אין די טיילן וואו מ'האט גערעדט צו דרייסיג סעקונדעס, דאס איז פונקט פונקט אזויפיל האב איך געקענט, אפשר מער האב איך נישט געקענט אויסהאלטן, אבער איך בין אויך נישט קיין גרויסע ליבהאבער פון די דעמאקראטן די טעג, אבער אז די רעפובליקאנער האבן אין איין ר' איינס נאכאנאנד געשטיצט טראמפ און געשטיצט די בלאף און די ליגנס, וויאזוי קען מען גיין צו טיש מיט אזעלכע מענטשן? איך ווייס נישט, דאס איז פארוואס טאקע פארוואס איך פרעג, ווייל. דאס איז נישט, אבער דאס איז נישט, דאס איז נישט מיין, פערזענליך, דאס איז נישט מיין הויפט פריאריטעט. וועל, ס'איז קיינעמ'ס הויפט פריאריטעט לעבן אזוי ווי, יו נאו, און עסן און אזוי, אבער, אבער איך קוק אויף מיין MSNBC, איך קוק אויף מיין cnn, אבער איך מוז קוקן אויכעט אויף פאקס. פארוואס? איך וויל וויסען וואס די אנדערע זייט זאגט, ס'איז זייער וויכטיג, ווייל איך טראכט אפשר וועל איך זיין קלוגער פון אנדערע מענטשען און אויס טראכטען עפעס א וועג, עפעס א שלאך וואס קען אים ברענגען צוזאמען, אבער איך בין נישט אזוי קלוג. די רעפובליקאנער פארטיי איז איצט אין א א קריזיס צושטאנד. זיי אנטלויפן פון טראמפ אזוי ווי מען זאגט אויף ענגליש Rats leaving a sinking ship, זיי פארשטייען אז טראמפ האט פארשפילט און זיי צוביסלעך קומט אפילו מקאנעל האט געזאגט אז ער גלייבט אז טראמפ איז שולדיג, און ס'איז א סימן אז די רעפובליקאנער פארטיי פארשטייט אז זיי האבן געהאט א גרויסן טעות מיט טראמפ, זיי האבן געמיינט אז, זיי האבן געוואוסט אז ער איז א ליגנער, אז ער איז א שארלאטאן, מערסטע פון זיי. אבער ער האט די וועלער, און אז ער האט די וועלער מעג מען אים נאכפאלגן. איצט פארשטייען זיי אז ס'איז פארפאלן, זיי קענען דאס מער נישט טון. איך האלט נישט אז זיי פארשטייען אזוי פארפאלן, איך ווייס וואס דו זאגסט, איך גלויב אז וואס דו זאגסט פון מיין טיפסטן הארצן ביסטו גערעכט, אבער מיין שכל זאגט מיר איין זאך אז איך מיין אז זיי ווארטן שוין און קוקן אויף די קעיס וואס איז דא אויפן שיף און די ראצן ווילן צוריק לויפן און נעמען דאס גרעסטע שטיקל פאר זיך אליין און איך מיין דאס איז פון טעקסעס רוביאו און און די אנדערע וואס ווארטן זיי זאלן איצט ווערן דערוועלט צו פרעזידענט האלטן דעם פאן פון טראמפ אדער עפעס ענליך און דאס האב איך מורא איך מיין אז אז זיי האלטן זייער רעפאבליקאנער האבן געגלויבט אין טראמפ פארוואס זאלן זיי נישט גלויבן אין מיר ביז מיר וועלן געפינען עפעס א וועג ביסלעך ווייג אז מיר ווייז אז מיר זאלן קענען קומען צו עפעס א מיטל. איך מיין אז די רעפובליקאנער פארטיי דארף איצטער באשליסן אז זיי וועלן אינגאנצן באזייטיגן טראמפ מיט זיין אלע זיינע נאכפאלגער, אניט וועלן א גרויסער טייל פון די פארטיי פארלאזן דעם פארטיי. עס וועט זיין א גרויסע כוואליע. די אלאסקער די אלאסקער סענאטארקע האט שוין געזאגט אז זי האט בדעה צו פארלאזן די רעפובליקאנער, עס קען זיין א גרויסע כוואליע. הלוואי.
נו לאמיר האפן אזוי. אבער אמעריקע האט מזל. אונזער פאשיסט איז געווען, אויב טראמפ איז אונזער פאשיסט האבן מיר געהאט מזל. ווייל און לעצטנס זיך האט געקענט זיין א גרעסערע און א בעסערע דעמאגאג ווי טראמפ ווייל טראמפ איז געווען בלויז ער אליין און מענטשן האבן געזען אין אים אזוי צו זאגן זיך אליין אבער קיין אידעען האט ער נישט געהאט קיין אידעאלאגיע האט ער נישט געהאט. נו דאנקען גאט דערפאר, ווייל ווען ער וואלט געהאט אן אמת'ע אידעאלאגע ווער ווייסט וואוהין דאס וואלט געפירט. היטלער וואלט אויך געווען א מין עם פייאץ ווען ער האט נישט די אידעאלאגיע זיינע, ווער וואלט אים גענומען ערנסט ווען עס איז בלויז געווען אויסגעזען איינער וואס זעט אויס ווי טשארלי טשאפלין. און טראמפ איז געווען א, איך וויל נישט זאגן קיין אקטיאר, נאר א פורים שפילער לאמיר זאגן, און א פאיאץ און אלע די זאכן, אבער הינטער אים איז געווען גארנישט. און. גאט צו דאנקען. גאט צו דאנקען. איך, מיר אידן וועלן אלעמ, דארפן אלעמאל א קוק טון צי איז נישטא א מין אנטיסעמיטיזם ערגעץ. מען קען נישט באשולדיגן טראמפ אז ער איז אן אנטיסעמיט אז זיין באליבטע טאכטער האט זיך מגייר געווען און זיינע אייניקלעך פון איר זענען פרומע אידן און אזוי ווייטער. אבער הינטער אים, דארטן וואו עס איז יא דא א שטיקל אידעאלאגיע, און וואו עס איז יא דא א קאנספיראציע וואס מען דארף נעמען ערנסט, נישט בלויז וואס א ליגן אז ער האט געוואונען די וואלן, נאר א קאנספיראציע אז עמעצער הינטער די קוליסן, דער פופנשפילער, דער מאריאנעטן שפילער פירט די וועלט, דאס אלעמאל לאזט זיך אויס צו היטן. דארף איינער איז בלויז דזשארדזש סאראס איך ווייס נישט ווער נאך אבער איך האב געזען אין וואשינגטאן לעצטע וואך איינער וואס טראגט א רעקל קעמפ אוישוויץ פון איין זייט און פון הינטן סטעף אזוי ס'איז נישט געווען קיין וויץ, און אנדערע האבן אויך געגעבן אנצוהערענישן אז דאס איז אן אנטי אידישע באוועגונג, דערווייל נאך בלויז צום טייל, אבער איך בין אביסל נערוועז וועגן דעם, און נאך גאט צו דאנק וואס טראמפ אליין האט נישט געשפילט אויף דער אנטיסעמיטישער סטרונע.
נו, לאמיר האפן אז די קומענדיגע וואך וועט ברענגען אונז שלום און א נייעם פרעזידענט. הלוואי.
פון דיין מויל אין גאט'ס אויערן.
אמן. זאל זיין אמן. א דאנק חיים וואלף, א דאנק שלום בענפעלד, א דאנק דאקטער שלום בערגער, און א דאנק ר' יוסף ראפאפארט זייט מיר אלע געזונט. א דאנק מער דוד. אויף געזונט.